Insellmilkom u nilqagħkom għall-ewwel programm minn din is-sensiela ġdida bl-isem ta' Bricolage. Dik isejħulha introduzzjoni formali u nista' ngħidilkom minn issa li l-ebda programm ieħor f'din is-sensiela mhu ser ikollu introduzzjoni ta' din ix-xorta. Anzi, il-programm tal-lum kollu kemm hu huwa differenti mill-kumplament tas-sensiela għall-fatt li llum Se nintroduċulkom din is-sensiela Bricolage. Hija sensiela xi ftit differenti mhux bl-iskop imma li tkun differenti mill-oħrajn, iżda għaliex fiha aħna nwasslulkom waqtiet televiżivi b'mod illi forsi m'aħniex daqstant imdorrijin narawhom fuq it-televiżjoni Maltija. M'aħniex qegħdin ngħidu li qegħdin nipproponu xi ħaġa ta' barra minn hawn anqas. Iżda, biex nifhmu aktar jew aħjar biex nifhmu flimkien aħjar dak illi ġej, tajjeb illi naraw x'inhi bricolage, jew aħjar xi tfisser il-kelma bricolage. U biex nagħmlu dan, aħna morna niltaqgħu ma' Lino Cassar u dan huwa x'qalilna.
Bricolage. Se da dizzjunarju Franċiż, Ingliż, sew? Ija, ija, bricolage.
Bricolage. Tawwek kull ma jtik, kull ma jtik. Il-kelma bl-Ingliż

Jirnexxilna nispjegaw b'rigola. Le, għax
mhux naħseb biex taf li naħseb toqgħod. Toqgħod iktar. Qed naħseb inti ma qbadtx u vvintajt dil-kelma hekk għal xejn. U wis probabbli vvintajtha fuqek, shuffle. To move is obvja.

Ħabb ħażel b'paċi, bħal m'għandi hawnhekk jien. U filwaqt li Lino Cassar ikompli jfittex it-tifsira tal-kelma bricolage, aħna nibdew naraw xi siltiet mis-sensiela li se nippreżentawlkom. U nibdew mill-ewwel billi nlaqqgħukom ma' uħud mill-ambaxxaturi ta' bricolage. Niftakar ukoll mument partikolari, kien hawn wieħed kien jgħidulu Paul Lennon. Dan dan miskin kien persuna li kien waqa' propju minn ċint li jinsab hawnhekk fil-viċinanzi. U niftakar ir-rockers kienu attendew għal dan il-funeral xi ħaġa li tibqa' stampata f'moħħi għal marbut anki ma' dan il-post tinje. Ovvjament hawnhekk anki bdejna naraw teknika użata Bħala PA system, il-PA systems li nsibu llum mhumiex bħalma kien hemm 15-il sena ilu, taf Tony li kienu limitati ħafna. Hawnhekk bdejna naraw l-ewwel kważi armar ta' ċertu PA systems li bdew jagħtu ħoss ġdid. U rajt, tara, kambjament immens, jiġifieri jiena llum nippreferiha kanzunetta Maltija għaliex? Għaliex jekk inti tkanta bil-Malti, għala u Malta tkun sabiħa ħafna? Dan għal jekk jiġifieri ma tistax tgħid jien se nkanta bil-Malti u se toħroġ fuq suq Ingliż jew suq anke Taljan jew whatever, ma tistax. Għandu
tip ta' tip ta' ħajja litteralment anke mod ta' għixien. La hu Għarbi, la hu la hu Sqalli, la hu tibda tidentifika ma' dawk l-affarijiet. U imbagħad tibda tiltaqa' man-nies tal-lokal u tirrealizza li hemm ċertu prinċipji li donnok insejt fil-passat, hawn ċertu prinċipji li. Da pajjiżi, da Malta. Da Malta kif kienet, kif kienet il-mainland, kif kienet il-ħajja f'Malta fil-passat. Dal-aħħar 30, jien għandi 44, dal-aħħar 30, 35 sena tant inbidlu l-affarijiet illi nies bħali ntilfu. Malta m'għadhiex tidentifika ruħha bħala pajjiżi, jien miegħi. Hawn dik iva.
U hawn il-ħajja kummerċjali wkoll, għaliex il-Mostejja huwa ċentru kummerċjali wkoll sewwa. Plus li mbagħad għandha dan l-aċċess rurali, hawnhekk bħalissa ninsabu fil-wied, il-wied Wied l-Isperanza. Le.
Wied il-Għasel. Wied il-Għasel.
Għax jiena. Taqbeż il-bridge. So, ara, ara, jien noqgħod ngħid Wied l-Isperanza, ara, qed ngħid Wied il-Għasel. Imma jmissu ma' xulxin. Jmissu ma' xulxin, però kull parti għandha tagħha. Fimni, inti inti għalik u għal-wied. Aħna għalina huwa wied l-Isperanza, wied il-Għasel, xi darba kien hemm wied Filip, wied Ħanżira, Partijiet li ma m'hemmx, ma tiddiskrivix fejn huma b'xi sign jew b'xi ħaġa, però jiena trabbejt fihom. U l-preżent?
Il-preżent huwa preżent, ma nistax niċħduh. Jekk inqisu li l-ammont ta' nies li qegħdin fuq l-internet madwar id-dinja huwa ta' madwar mitt miljun ruħ, u sas-sena li għaddiet kienu biss madwar sittin, mela hemm xi ħaġa biex f'daqqa waħda jirduppjaw dawn in-nies. Fil-fatt ir-rata ta' tkabbir hija ta' mija fil-mija, kull sena jirduppjaw. Bilfors hemm xi ħaġa tajba. Ġenna hija antika.
Dawn in-nies li kienu jiġu hawn kienu diġà jemmnu fiha. In-nies li bnew il-piramidi kienu diġà jemmnu fiha. U naħseb li l-ġenna bdiet minn meta beda l-bniedem. Issa x'inhi? Issa jiġifieri qed tgħid li l-ġenna bdiet meta beda l-bniedem. Ġifieri ma kinitx hemm qabel il-bniedem. Mhm. Qed ngħid it-twemmin. Il-kunċett, il-kunċett tal-ġenna. It-twemmin fil-ġenna huwa antik. daqs il-bniedem, ma nemmen naħseb kienet teżisti qabel. Issa x'inhi hija stat ta' perfezzjoni, stat ta' ferħ massimu.
It-teatru, jekk tħares lejh banali, qisu qabad inċident mill-ħajja u reġa' għamlu mill-ġdid. Flok fit-triq fuq palk u l-palk ta' parsi triq. Mela dik banali, għalija assolutament banali, Il-pittur pinġi mhux biex jimita pjanta imma biex jiltaqa' magħha, biex jara x'iħoss, xi tfisser għalih. Il-mużiċist mhux jisma' mużika u jgħid hi kemm sabiħa ħana ħa nimitha, imma ħa jiltaqa' ma' ħoss bil-mod tiegħu, bil-kodifikazzjoni tiegħu, bil-lingwa tiegħu, bil-grammatika u l-alfabett tiegħu.
Jiena bħala ambaxxatur dal dil gżira sabiħa ta' Kemmuna, ovvju illi xogħli u dmiri, anzi wieħed mid-dmirijiet tiegħi huwa illi nippromwovi dil gżira lil pajjiżi l-oħrajn ħalli niġbdu kemm jista' jkun turisti għal xtajjitna. Biss jiena m'inis se noqgħod naħlilkom ħinkom hawnhekk Noqgħod nitkellem, nintefa' b'xi monologu twil. Allura ħa nkantalkom kanzunetta fuq il-gżira tiegħi sabiħa ta' Kemuna. Grazzi. Jogħġbok. Darba ħaduni Korsika biex nara. id-dar, il-post fejn twieled Napoljun u qaluli se npoġġuk f'lukanda sabiħa għaliex se tkun qiegħed f'lukanda viċin is-swar. U jiena għedtilhom min hemm dur jiena nrahom is-swar, noqgħod kważi ġo sur jiena hawn il-belt Santa Ursula. Fil-fatt ħaduni ħaduni f'din il-lukanda fejn is-sur huwa lanqas huwa kwart ta' wieħed mis-swar li għandna l-belt. L-ikbar differenza għalija hija l-mod li ħafna nies ma jirrealizzawx id-diffikultajiet sa ċertu pont tal-mutur u dak huwa l-iżvantaġġ. Il-vantaġġ naturalment huwa l-freedom tal-mutur, il-fatt li tista' tipparkja mutur fejn trid, il-fatt li liċenzji kienu orħos però hemm ċerti maintenance fees li xorta huma ħafna irħas minn karozza, jieħu ħafna inqas spazju l-mutur. Jiena pereżempju, biex ninżel tas-Sliema jew biex immur il-Belt, jekk ma mmur, jekk ma nkunx b'mutur ma mmurx. Teatru Malti, jiena nagħmel it-teatru, tagħmel xejn teatra. U t-teatru Malti bħala idjoma ma naħsibx li jeżisti. Xemgħajn xi ħaġa għadha titwieled minn dawn il-kompetizzjonijiet li qed jagħmlu għall-kitba, għat-teatru. Ma li jsir, Malta huwa teatru ta' barra, teatru Ingliż, teatru Amerikan, teatru Taljan. Min jgħix Maltin, vera, allura f'dak il-każ nistgħu ngħidu li hawn teatru Malti, li huwa Teatru Manwel, Teatru tal-Istitut Kattolku, ħafna teatri oħrajn, hawn nies li jagħmlu t-teatru, jien wieħed minnhom. Imma li tgħid teatru Malti bħala tali ma nafx x'tista' tifhem biha jien. Aħna l-intenzjoni issa hija li nagħmlu żewġ affarijiet, li nsibu l-eqreb kelma bil-Malti, allura, u li nsibu tifsira aċċettabbli għall-bricolage jew inkella għall-bricoleur.